Bir adamy gettonyň içinden çykaryp bilersiňiz, emma gettony ol adamyň içinden çykaryp bilmersiňiz. Týerri Anri Söze bu gün çagalygymyň gahrymany Týerri Anriniň sözi bilen başlamak isleýärin. Getto näme? Ilki şoňa seredeliň. Getto, bu köpçülikde kän adam ýerine goýulmaýan, pes, Ejiz görülýän adamlaryň ýaşaýan we her hili kanun bozmalaryň işlenýän raýonlaryna berilýän at. Şeýleräk düşündirsem has gowy bolar. Meselem, hiç ýerini bilmeýän bir şähere gitdiňiz we ol ýeriň adamlary size gün ýaşandan soň gitmeli däl ýa-da uzak durmaly diýilýän bir ýer. Ana şol ýer getto we biziň gahrymanymyz şol ýerde önüp-ösdi. Týerri Anri bir müň dokuz ýüz ýetmiş ýedinji ýylyň ýedinji awgustynda Parižiň golaýyndaky Les Uillisde dünýä geldi we gettoda önüp-ösdi. Anriniň maşgalasy kiçijek bir etažly jaýda ýaşaýardy. Durmuşlary kän bir öwerlik däldi. Kakasy Anrini kiçi wagtyndan sporda berdi we bütin energiýasyny sporda bermegini isledi. Çünki, kakasy ýaşaýan ýerindäki bolýan belalardan Anrini uzak tutjak zadyň futboldygyna düşünýärdi. Anri bagtly çagady. Kakasy Antuanyň aýtmagyna görä, Anriniň çagalyk dostlarynyň köpüsi häzir kanun bilen arasy problemaly adamlar. Onuň iki zatdan birini saýlamaga haky bardy. Ýa okuw, ýa-da futbol. Sapaklary bilen arasy gowy däldi. Şonuň üçin futboly saýlady. Kämahallar oňa has gaty daradygymy bilýädim, ýöne muňa puşman däl. Sebäbi diňe şeýle ony belalardan uzak tutup bildim diýip, kakasy Antuan gürrüň berýär. Çaga wagtym daş-töweregimde görýän zadym diňe betondy diýip aýdýar Anri. Uzyn çal binalar we şol binalaryň arasynda kijijek köçelerde topuň yzyndan kowalaýan oglandy Anri. Raýonda birje top bardy we on bäş-ýigrimi çaga. Belki ol döwürler bilenokdy, ýöne ol top bilen bütin beýleki çagalardan köp oýnamagy, olary yzyndan kowalatmagy, ýeňmegi öz-özüniň eden birinji türgenleşigidir. Gysga bir wagtyň içinde Anriniň futbolda nähili gelejeginiň bardygynyň signalyny berip başlapdy. Anri futbola Les Uillis we Palezu klublarynda oýnap başlapdyr. Ol on dört ýaşynda bolsa Fransiýa döwletiniň, FFA-nyň, Klerfonten akademiýasyna girmegi başarýar Bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda şol döwrüň Monakonyň treneri Arsen Wenger tarapyndan yzarlanýardy we soň ony şol kluba transfer etdi. Emma Anriniň gelen ýylynyň soňunda Arsen Wenger Monakodan ýollaryny aýrypdy. Anri dört ýarym ýyllyk üstünlikli döwür geçirdi we bir Fransiýa ligi çempiony we togsan altynjy ýylda Golden Boý sylagyna mynasyp boldy. U on sekiz Fransiýa ýygyndy topary bilen Ýewropa çempiony boldy. Ýüz ýigrimi iki oýunda çykdy we ýigrimi bäş gol salypdy. Az görünýär, şeýle dämi? Emma ol ýyllarda Anri ganat oýunçysy edip oýnadylýardy we ol gola köp ýakyn oýunçy däldi. Ondan soň Anri Fransiýa togsan sekiz dünýä çempionatynda çempion bolupdy we oýnan alty oýnunda üç gol salypdy. we köp trenerleriň ünsüni çekipdi. Häzirki Mbappe nähili bolsa, Anri hem şonuň bir, iki ýaş uly görnüşidi. Anri örän tiz we örän çalasyn we haýrana galdyran driblýordy. We şol dünýä çempionatynda garşy oýnan ähli toparlarynyň sag ganat oýunçylaryny ysmaz edipdi. We soňky ýylyň dekabr aýynda italýan döwi Ýuwentusa goşulypdy. Emma Ýuwentusyň trenory Marçelo Lippi Anriniň oýnuny tapyp bilmändi. Marçelo Lippi Anriden yza gaýdyp gorag hem kömek etmegini isleýäni üçin Anri öz oýnuny oýnap bilenokdy. Taktiki oýna hiç goşulyp bilenok we öz janköýerleri tarapyndan sykylyk eşidýärdi. Anri ol döwri futboldan sowadýan döwür diýip ýatlap geçýär. Ony on ýedi ýaşynda Monakodan getiren we soň ol ýerden aýrylan Arsen Wengeriň içinde Anrini klubuna getirme islegi bardy. Ol Ýuwentusda ýedi aý galan Anrini togsan dokuzynjy ýylyň ýarysynda transfer edýär. Ol ýyllarda tiz we çaslyň oýunçylary ganatda oýnatmak modady. Çünki hemme toparlar diýen ýaly dört-dört-iki sistema bilen oýnaýardylar. Ýöne Wengeriň Anri üçin başga bir plany bardy. Ýaş oýunçylary ýetişdirmekde gaty güýçli bir trenerdi Arsen Wenger. Ol Anri barada şeýle diýýär, Bu oglanyň ýekeje gerek zady özüne ynam we soňky nokady goýma urgulary öwrenmekdi. Bulardan başga dünýäň iň güýçli golçusy bolup biler ýaly ähli gerekli ussatlygy bar diýýärdi. Wenger ony bir togsan ýedi metrlik Kanunyň ýanyna goýup idealny iki hüjümçi döretdi. Ol ýyl Mançester Ýunaýted çempion bolsa-da, Arsenal ikinji bolupdy. Olar Ýewropa ligasynda öňünden çykan ähli toparlary ýykan-ýumran edýärdiler. Olar finalda Galatasaraýy on bir metrlik urgularda ýeňlipdiler. Kubok UEFA-ny almady, emma gowy sezon geçiren Anri ýigrimi bäş gol salypdy. Ýewropa çempionady başlady we Fransiýa milli ýygyndysy bu ýyl Ýewropany hiç hili deňe-deň hem oýnaman alypdy we baş rolda ýene Anri bardy. Arsenal bilen gitgide bütünleşýän Anri we ol ýyllaryň Mançester Ýunaýtedine gowy garşylyk berýän topardy Arsenal. Her geçen gün Anri killere öwrülýärdi. Arsen Wengeriň Arsenalyna gelensoň Anriniň performansy ösmekde durmak bilmedi. Angliýada golçy bolmak üçin näme gerek soragyna Anri diýip jogap berýärdiler. Onuň özüne mahsus aýak içi uruşy bardy. Anri çep tarapdan içeri girmäne başladymy, eýýäm bu gol diýmekdi. On bir metrlik jerime meýdançasyna giren wagty gaty sowukganlydy welin her kim goluň ysyn alýardy. Ol gol atmagy nahar iýen ýa-da suw içýän ýaly rahat bir şekilde başarýardy we atan iň owadan gollaryndan soň hem ýüzüniň rahatlygy Janköýerler haýran edýär. Hiç bir söz Anryny taryp etmäge ýetmeýär. Anry şu wagta çenli gelen iň köp öz stilini döreden golçydyr. Anry we bu temada onuň bilen ýaryşyp biljek ikinji birini men entek görmedim diýýär Robert Pires. Ol Kanu ýaly agyr hüjümçi bilen hem Bergkamp ýaly ýaradyjy oýunçy bilen hem bile oýnapdy. Ol gol, pas, duran toplar, jerime urgusy, hemmesini başarýardy. Ony käwagt ganatlarda, käwagt orta polýada oýnap ýörenini görmek mümkindi. Emma ol edil budennik gurlan sagat ýalydy. Gol salma wagty gelende hökman bir ýerden çykardy we goluny salardy. Ýagny gerek wagty Batman, gerek wagty Robin Guddy.

Arsenal iki müň, iki müň bir sezonyny ikinji ýerde tamamlapdy. Soňky ýyl Man Ýuny tagtdan düşürmegiň wagty gelipdi. Sezony bary-ýogy üç ýeňilgi bilen gutaran Anrili Arsenal Gyzyl şeýtanlary içerde we daşarda ýeňip, segsen ýedi açko bilen çempion boldular. Anri kyrk dört maçda otuz bir goly öz adyna ýazdyrypdy. Bu onuň Arsenalda birinji çempionlygydy. Her biri öz wezipesini gowy ýerine ýetirýän organizm ýalydy Arsenalyň düzümi. Olaryň şol ýyldaky düzümi derwezeban Simon, Patrik Wiýera, Robert Pires, Lýunberg, Sol Kembel, Eşli Kol, Bergkamp we bu maşyna ýaly toparyň esasy problema çözüjisi Anridi. Iki müňki dünýä çempionaty Anri üçin şowsuz boldy. Soňky iki ýylyň çempiony Fransiýa gol hem salyp bilmän öýlerine gaýdypdylar. Iki müň iki, iki müň üç Premýer-liga ýaryşy gaty çekeleşikli geçdi. Gutarmaga üç hepde galanda, öz öýünde Lids Ýunaýtede boýun egen Arsenal çempionlygy Man Ýu aldyrdy. Emma bu sylagy yzyna almagy uzyn sürmedi. Arsenal soňky sezon hiç hil ýeňilmän togsan oçko bilen çempion boldy. Bu entegem Premýer-liganyň hiç bir oýny ýeňilmän alnan ilkinji we ýeke-täk çempionlygydyr. Anri Ýewro iki müň dörtde ýarym finalda Gresiýa utulan Fransiýanyň bir bölegidi. Dünýä futboly üýtgeýärdi. Derwezäň öňüne awtobus çeken we soňky üç oýny bir nol hasabynda ýeňen we çempion bolan grekleriň gurbanlaryndandy Fransiýa. We bu üýtgeşiklik diňe Ýewropada däl, bütin futbol dünýäsinde uly özgerişlikler getiripdi. Premýer ligasynda Arsenal bilen Man Ýunyň arasynda ýyllar boýy geçen ýaryşa ýene bir topar goşulýardy, Mourinýonyň Çelsi topary. Özüniň gaty goragy bilen we Premýer liganyň genini bozan üçli ýarym goragçy sistema bilen Mourinýonyň Çelsi topary bardy. Iki müň dördünji ýyl sezonynda ligiň on ikinji hepdesinde liderlik tagtyna oturan Çelsi ol ýerden soňuna çenli inmändi we soňky ýyl Çelsi özüniň üst-üste ikinji çempionlygyny yglan etdi. Arsenal we Anri Premýer Ligi bir kenara itip, Ligi Çempion üçin göreşýärdiler. Soň on alty turdan bäri Real Madridi, Ýuwentusy, Williarrealy ýeňen Arsenal finalda Barsa garşy oýnady we şowsuz oýun bolupdy Anri üçin. Olar oýnuň başlarynda meýdançada on oýunçy bolup galypdylar. Belki-de, bu oýny ýeňen bolsalar, Anri bu toparda soňuna çenli galardy. Iki müň alty dünýä çempionatynda Anri soňky dünýä kubogyny oýnaýan Zidan bilen bu toparyň liderleridi. Ispaniýa, Braziliýa we Portugaliýa ýaly toparlary ýeňip finala geldiler. Emma on bir metrlik urgularynda Italiýanyň milli ýygyndysyna ýeňilipdiler. Ol oýunda iň ýatda galan pursat Zidanyň Materazzi bilen bolan ýagdaýydy. Anri ýüz on ýedinji minutda oýundan alnypdy. Iki müň alty, iki müň ýedi sezonynda Anri indi otuz ýaşyndady. Dünýäň iň güýçli golçulygyny eýýäm her kim kabul edýärdi. Üýtgän futbol Arsenalyň filosofiýasyny hem üýtgedipdi we indi öňki Wiera, Pires, Bergkamply Arsenal ýokdy, we Arsen Wenger ýaş oýunçy ýetişdirýär, emma elinde tutup bilenokdy we ýerlerini şol derejede oýunçy tapyp bilenokdy. Arsenal ol ýyl ligi dördünji ýerde tamamlady we Çempionlar ligasyntegem bir on altyda PSV-den utulypdy we Týerri Anri London bilen hoşlaşdy. Dört gezek gol lideri, iki gezek Premýer-liga, üç FA Cup, bäş Community Shield çempionlyklaryny aldy. Anri Arsenalda iki gezek ýylyň futbolçysy we segsen alty matç bilen entegem Arsenalyň iň köp Ýewropa oýunlarynda oýnan oýunçysydyr. Arsenal üçin oýnan üç ýüz ýetmiş ýedi oýnunda iki ýüz segsen sekiz gol salan Anri klubuň taryhynda iň golçy oýunçysydyr. Anri iki müň ýedinji ýylyň tomsunda ýigrimi iki million ýewro Barselona geçdi. Elbetde, Arsenaldan güýçli bir kluba geçipdi, ýöne Barsanyň iň güýçli döwürleri diýip hasap edilmezdi, çünki iki ýyl öň Anriniň Arsenalyny ýeňen klub däldi bu Barsa. Ronaldinýo formasyndan düşýär, Raýkard bolsa toparyň kontrolyny ýitirýärdi. Liganyň soňunda on iki oýunda bary-ýogy iki oýny ýeňýärdi Barsa we El Klasikony hem dört-bir ýeňilipdiler. Barsanyň jogapkärli adamlary bir karar bermeli boldular we gaty dogumly, emma riskowny bir karar berdiler. Ýaş we tejribesiz bir trener Pep Gwardiolany getirdiler. Ol wagt Barsada Ronaldinýo ýokdy, Deko ýokdy, toparyň merkezi hüjümini ýigrimi bir ýaşly Messä ynanypdylar we käbir oýunçylary alypdylar, Pike, Keýta we Dani Alwes. Emma beýle tiz üstünlik getirjegine hiç kim ynananokdy. Anri üçin Gwardiolanyň syry şeýledi. Topary üçünji bölege getirýänçä oýunçylaryndan taktika boýunça hereket etmelerini isleýärdi. Olar pozisionny, disiplin we sabyr bilen paslaşyp, polýaň üçünji bölegine gelenden soň olara erkin hereket etme şansy berýärdi. Ýagny olara topy üçünji bölege getirmek meniň işim, ýagny tiki-takaň işi, gol salmak siziň işiňiz diýýärdi. We bu sistema şeýle bir oturypdy welin Barsa bütin kuboklary alypdy. Şol ýyllarda Anri şeýlelik bilen karýerasyndaky ýekeje ýetmeýän Çempionlar ligasynyň kubogyny hem alypdy. Ondan soň Barsaň düzümine güýçli oýunçylar gelipdi. Etonyň ýerine Ibragimowiç, Boýan, Pedro bardy. Indi toparda Anri otuz üç ýaşapdy. Ol ýaşlar bilen deň energiýa sarp edip bilenokdy. Anri kontrakty gutarandan soň Amerika transfer bolupdy. Iň soňky Dünýä Kubogyny iki müň onunjy ýylda Afrikada Fransiýa formasyny geýipdi we gynansak-da, Fransiýa gruppadan hem çykyp bilmedi we Týuramdan soň elli bir gol bilen iň köp Fransiýa formasy geýen ikinji oýunçysydy. Amerikada Anri diňe keýpine oýnaýardy. Ol hem futbol öwredýär, hem-de janköýerleri futbola çekýärdi. Iki müň on birinji ýylda ýüz ýigrimi bäşinji doglan gününi gutlaýan Arsenal Týerri Anri heýkelini ýasadyp, Emirates stadionynyň girişine goýdurypdy we biziň sowukganly hasap etdigimiz Anri özüniň iň emosionalny minutlaryny başdan geçirdi. Emma bu Karolyň soňy däldi. Biz futboly näme üçin söýýäs soragyna jogap boljak ýagdaý bu. Arsenal iki aýlyk Şamah we Žerwiniony Afrika kubogyna ugradypdy we iki aýlyk hüjümçi gözleýärdiler. Iki aýlygyny kim alyp bilerlerdi? Kim kabul ederdi beýle zady? Elbetde Týerri Anri we ol öýüne yzyna dönüpdi. FA Cupda oýnanan oýnuň altmyş sekizinji minudynda oýna giren Anri On minut soň ýene çepden girip topy saga taşlapdy we ýene Anri stil diýilýän plase goluny atyp ýeňşe getiripdi. Her kim öňki Arsenaly ýatlapdy we käbir duýgular bardyr, olara hiç bir kubok ýa-da çempionlyk garşy gelip bilmez. Biz şol duýgy üçin hem futboly çyndan söýýäris. Iki müň on dördünji ýylda futboly goýan Anri ýüreklerde baky söýgi döretdi. Özüne haýran goýdy. Onuň oýun stilini gören oňa aşykdy. Seni tanamak gowudy, Anri. Sag bol. premiumbeat.com